Wel, helo pawb, uh, oes yma eto, a mae'n gret uh, cael ymuno gyda chi, a gobeithio ydych chi gyd yn cadw'n iawn. Dych chi wedi cael sioc neu rhyw surprise erioed? Co, llaw i fyny, os dych chi wedi cael un, rhywbeth hollol annisgwyl. Um, gymaint o sioc bod o'n rhoi braw i chi ac neu chi dynnu gwyneb fel y babi yma. neu, hyd nod, tynnu gwyneb yma fel y babi uh, yma. Wel, heddiw mae gennym ni stori exciting i chi. Dych chi'n hoffi stori exciting? Dwi yn. A mae stori ni o'r Beibl heddiw am rwy'n o'r enw Saul sydd yn cael sioc Enfawr! Hollol annisgwyl! Dych chi 'di cael y profiad yna? Achos jyst dychmygwch, mae'n ddwrnod cyffredin, wrach bod chi jyst yn cerdded yn y tŷ 'na ar hyd y stryd, ac wedyn... Teddy! Mae 'na rhywbeth yn dod ac yn rhoi sioc mawr i chi. Wel, doedd hynny yn ddim byd i gymharu'r sioc ddari Saul cael ar y diwrnod yna. A mae'r stori ni gael yn y Beibl yn uh, acllyfr actau o penod naw. Ond cyn fynd i'r stori, dyn ni angen gwybod chydig am y dyn sydd yn y stori, sef Saul. Wel, Pwy oedd Saul? Wel, oedd Saul yn un o'r arweinwyr crefyddol yr Iddewon. Ac un peth pwysig da ni angen gwybod am Saul, doedd Saul ddim yn hoffi sôn am Iesu. Doedd o ddim yn hoffi pobl oedd yn dilyn Iesu, ac oedd o'n gas ganddo fo bobl oedd yn siarad am yr Iesu. I ddweud y gwir, roedd Saul yn casáu pawb oedd yn dilyn Iesu. Oedd o eisiau arestio nhw, oedd o eisiau rhoi nhw mewn carchar, ac mae Beibl hyd yn oed yn deutha ni, oedd Saul eisiau lladd y bobl oedd yn dilyn Iesu. Ac No surprise, ond y dilynwyr Iesu yn ofn Saul. Ond un diwrnod, roedd Saul ar ei ffordd i dref o'r enw Damascus. Mae'r tref dal yma heddiw gyda ni, mae o yn wlad Syria. Agosol ar ei ffordd yna, ac oedd o bron â cyrraedd pan yn sydyn fflachiodd gole disglair o'r nefoedd o'i gwmpas o, a cafodd Saul sioc am ei fywyd, cymaint o sioc nes iddo disgyn ar lawr. Ac oedd y gole yna yn ei ddallu o. Oedd o wedi cael... Ond wedyn, dyma fo'n cael hyd yn oed fwy o fraw. Dyma fo'n dechrau clywed llais yn siarad gyda fo o'r nefoedd. Ac oedd y llais yma'n dweud, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlu di? Mae'r gair erlid yn golygu fatha jyst bod yn gas hefo rwy'n. A Cysol ddim yn deall o gwbl beth oedd yn mynd ymlaen. Be oedd yn digwydd? A dyma felly'n gofyn, Pwy wyt ti, Sir? A dyma llais o'r nefoedd yn ateb. Iesu oedd yna, ond doedd Saul ddim yn gwybod. A dyma'r llais yn deud, Iesu sydd yma! Yr un wyt ti wedi bod yn gas gyda ac yn erlid. Cafodd Saul hyd nod fwy o sioc. Oherwydd, chi'n bod be, oedd Saul yn meddwl bod Iesu wedi marw. Ac oedd o ddim yn mynd i gredu unrhyw sôn oedd gan y disgyblion bod Iesu wedi dod nôl yn fyw. Oedd o'n meddwl bod hwnna'n rwtsh hollol. Ond rwan, roedd Saul yn gwybod fod Iesu'n fyw. A dyma Iesu'n deutho i fynd i fewn i Damascus. Ond pan cododd Saul i fyny, yr o sylweddoli, oedd o'n ddall. Doedd o methu gweld. Ond dyma'i ffrindiau fo yn arwain o i fewn i'r dref. Ac oedd Saul di cael gymaint o sioc, oedd o'n methu bwyta na yfed am tri diwrnod. Ac oedd o jyst yn eistedd yna'n ddall, ddim yn deall beth yn ddi iawn oedd wedi digwydd. Ond dyma Duw yn anfon dyn o'r enw Ananias i ddeud wrth Saul fod Iesu yn ei garu o ac eisiau fo i ddilyn o a deud wrth pobl eraill amdano fo. So dyma Ananias yn mynd at Saul a dyma fo'n deud wrth Saul gymaint oedd Iesu'n ei garu o A dyma Ananias yn rhoi i ddwylo ar lygaid Saul ac yn gweddio i Iesu drosto fo. Ac yn sydyn, oedd Saul yn gallu gweld eto. A dyma fo'n cael sioc mawr arall os oedd o heb cael digon o siocs yn barod. A dyma Paul Yn sâl yn dechrau syth i ffwr i ddilyn Iesu ac i ddeud wrth bobl eraill am Iesu. Chi'n gweld, ar i sâl cael ei fywyd o wedi newid yn gyfan gwbl y diwrnod yna. His life was completely changed. Ch'mod, oedd oedd e 'di mynd i Damascus yn flin ac yn gas, isio lladd dilynwyr Iesu a casáu sôn amdano fo, ond rŵan, oedd o'n caru Iesu, ac oedd o isio pawb arall wybod am i gariad o, ac isio pawb rŵan wybod pa mor amazing oedd Iesu. Waw, troedigaeth, conversion, dyna 'di newid go iawn. Oedd o'n gwybod rŵan fod Iesu, ie, wedi marw, ond wedi marw drosto fo, drosto ni, chos oedd o'n caru ni. Ond bod o wedyn wedi dod nôl yn fyw, ac oedd Iesu yn fyw gyda Paul Y diwrnod yna, fel mae o'n fyw gyda ni heddiw. A dyma Paul hyd yn oed, Saul hyd yn oed newid i enw, fel dwi'n drysych ys ar iawn newid i enw o Saul i Paul. Newid gyfan gwbl yn ei fywyd o. Da chi'n hoffi newid? Wel, fel lot o ni'n hoffi rhyw newid, dydan? Dan ni'n hoffi cael, be, rhyw ddillad newydd, neu rhyw bŵts pêl-droed newydd, neu 'w'rach chydig bach o baent ar y wal i isio newid lliw llofft. Mae change yn reit neis weithiau, dydy? Ond mae rhai newidiadau yn pethau da, ond mae rhai newidiadau yn anodd, dydyn? Ond wnaeth Iesu newid bywyd Paul yn gyfan gwbl. a newid o am y gore. Dyma fo'n troi ei casineb Paul i gariad, changed his hate to love, o fod yn berson creulon i fod yn berson ffeind. Ac oedd neb yn meddwl bysa Saul wedi gallu newid. Ond, oedd cariad Duw yn ddigon i newid bob person, bob calon caled? A mae Iesu dal heddiw yn y busnes o newid bobl. Mae gariad o dal yn gallu newid calonau caled. So, os da ni'n teimlo'n flin neu'n gas, neu hyd yn oed yn drist, Os da ni'n gadael i cariad Duw newid ein calonau ni, mae bywyd ni'n gallu newid fel un sôn. Os dwi'n bod faint yna chi sy'n teimlo fod y sefyllfa coronavirus yma mynd ymlaen am beth. Da chi'n meddwl, oeddi hwn beth yn mynd i newid, o beth yn mynd i ddod i ddiwedd. Da ni'n teimlo weithiau, o, oh, hollol anobeithiol, da ni wedi colli gobaith, it feels hopeless. Ond fel ddaru Paul weld y diwrnod yna, mae Duw yn gallu newid bob sefyllfa. A mae hynny oherwydd bod Iesu yn fyw. Mae Iesu gyda ni, a mae Iesu yn caru ni heddiw. A felly, dim bwys beth ydy'r sefyllfa, da ni'n gwybod fod Duw yn gallu dod â gobaith i bob un sefyllfa. A mae hynny yn newyddion da, a mae hynny yn newyddion da i bob un ohono ni heddiw. Gan i weddio. Diolch, Iesu, fod ti yma gyda ni heddiw, ble bynnag da ni'n gwylio hwn. A diolch, Iesu, fod ti'n caru bob un ohono ni. A diolch, Iesu, fod ti'n y busnes o dal newid bywydau. Fel ar eich di newid bywyd Saul yn gyfan gwbl y diwrnod yna. Wyt ti dal eisiau newid ein bywydau ni gyda dy gariad. Wyt ti eisiau troi ein casineb ni i gariad. Wyt ti isio troi ni pryd dŷn ni'n hunanol a creulon i fod yn ffeind a llawn o dy gariad di? Diolch i ti am dy gariad di. Amen. Wel, da ni'n di orffen hefo can, a mae hwn yn gan uh, newydd uh, arall i chi, um, sy'n sôn am y gobaith mae Dyw yn dod i bob sefyllfa, hyd yn oed pryd mae pethau'n anodd.